D'Kommunikatioun ass jo eppes, wouranner Dir Iech jo och zimlech gutt a fréi ageschafft hutt. Wéi jugéiert Dir dann d'Krisekommunikatioun? Ma ech mengen, dës Regierung an domadder par extensioun och d'Parteien, déi d'Regierung stäipen, hunn an deene leschte Méint, voire d'ganzt d'lescht Joer, ganz heefeg reagéiert, anstatt ze agéieren an hirer Kommunikatioun. An dat war an där Krisekommunikatioun ronderëm de Roberto Traversini ronderëm d'Carole Dieschbourg u sech ëmmer nëmmen d'nämmlecht. Et gouf als éischt gewaart, fir erauszefannen, wat weess d'Ëffentlechkeet, wat weess d'Oppositioun schonn, fir dann ze probéieren, deen Effekt ze minimiséieren, amplaz proaktiv. An ech mengen, dat ass eppes, wat ech och a menger Aarbecht als Deputéierte mierken, datt mer ganz heefeg Informatiounen hannendrulafen, froen, nach eng Kéier froen, eng drëtte Kéier froen an da vläit mat e bësse Gléck en Deel vun der Äntwert kréien, anstatt datt mer vu vir eran, fir eis och eisen politeschen Discours ze hunn, kënne vu vir eran op Basis vu Fakten diskutéieren. Et kann een net vun der Oppositioun erwaarden, op Fakten ze diskutéieren, wann déi, déi d'Fakten hunn, eis se virenthalen. Vill Reaktiounen gouf et och op e Facebook-Post vun der ADR-Member Sylvie Mischel. Dat ass perfekt e Beispill vu Kommunikatioun, wat den Här Kartheiser grad mécht. En krut eng Fro gestallt wou et drëm gaangen ass, wéi stitt der zu deem Post? An huet probéiert mat Diskussiounen ronderëm Flüchtlingen ofzelenken, well doduercher insinuéiert soll ginn, datt déi Flüchtlingen iergend engem aarme Lëtzebuerger säin Haus ewech huelen. Dat ass dat wat bei de Leit dobaussen ukëmmt, Här Kartheiser, an Dir wësst, datt Der dat doen transportéiert. Dat doen ass net anondin wat Der maacht, Dir maacht en Amalgamm vun op der enger Säit, Bénéficiaires de protection internationale, wou Der selwer sot, Dir hutt näischt géint se, da musst Der dee Post condamnéieren. Et geet net ëm d'Immigrationspolitik vum adr, et geet hei ëm dee Post. Ass dee Post infam oder net? Dat ass eng Jo oder Nee-Fro. Meng Äntwert ass Jo, dee Post war infam. Et huet eppes e Lien gemaach zwëschent Leit, déi duerch horribel Situatioune gaang sinn, déi déi endlech eng Plaz fonnt hunn, wou se en Daach iwwert dem Kapp hunn, an zwar eng Plaz, wou se net an enger Sozialwunneng liewen, mee wou se elo mol an engem Foyer ënnerbruecht sinn. Iwwregens, et gëtt vill un der un der Migratiounspolitik ze kritiséieren, et gëtt vill un der Sozialpolitik ze kritiséieren, dat war net d'Fro. D'Fro ass hei ëm ee Post gaangen. Kann een an engem politeschen Discours esou schreiwen? A fir mech, mir schwätze gären driwwer, datt mer eis alleguerten awer op engem mënschlechen Niveau nach verstinn, ech fannen, esou en Débat ze féieren, wou een net nëmmen eng Persoun ugräift, mee eng ganz Grupp vu Persounen, dat fanne ech infam. Här Kartheiser, et gëtt e schéint Gedicht, wou gesot gëtt, Wéi se déi eng siche komm sinn, hunn ech näischt gesot, well ech war jo kee vun hinnen. Wéi se déi nächst siche komm sinn, hunn ech näischt gesot, well ech war kee vun deenen. A wéi se mech siche komm sinn, war kee méi do fir eppes ze soen. Ma dat huet och eppes mat Flüchtlingen ze dinn, dat huet och eppes domadder ze dinn. Dat heescht, dat heescht am Fong, fir et ganz einfach ze soen, Ass een och responsabel fir déi Reaktioun, déi en ervirrifft? Wéi wäit muss een dat geréieren? A wéi wäit huet een haut och als Politiker Eng méi staark Responsabilitéit mat deem, wat een provozéiert, Här Clement, Madame Bernard. Muss een, also wat op der eegener Wall, op der eegener Page geschitt, muss een zu engem gewëssene Grad moderéieren. Ech mengen, et kann een net erwaarden, datt e Politiker 24, 7 dat moderéiert. Et muss een do raisonnabel Zäite setzen. Mee ech denken, datt wann esou Saachen deelweis iwwer Deeg do stinn, dann huet een d'Chance se ze gesinn. Ech gi selwer zou, datt ech reegelméisseg, op menge Poste muss intervenéieren a reegelméisseg och muss Saachen entweder verstoppen, läschen oder an der ultimer Konsequenz dann och déi Leit blocken. Et kann ee leider net mat jiddwerengem diskutéieren. Ech ginn et oppen zou, datt ech Leit, wa se fir d'zweet oder fir d'drëtt, jee nodeem, och heiansdo bei der éischter Kéier wierklech ausfälleg ginn, datt ech mat deene keen Discours op engem Niveau ka féieren, well, an dat ass de groussen Ënnerscheed, wa mir iwwer Meenungsfräiheet schwätzen an iwwer Kommunikatioun, Jiddwereen ass fräi ze soen, wat e wëllt. Dat ass e ganz wichtege Prinzip. Mee dat heescht net, datt ech him nolauschtere muss. Dir hutt vun engem Debat geschwat. Ech mengen, d'sozial Medie sinn déi Plaz, wou mer am einfachsten en Debat, en direkten, ongefilterten Austausch zwësche Leit, déi an der Chamber sëtzen oder an der Regierung sëtzen, an, all eise Wielerinnen a Wieler kënnen hunn. Dat kënnt awer mat immens vill Responsabilitéit. Kloer ass et méi einfach fir e Politiker, sech gutt op sozialen Netzer duerzestellen. Dat däerf awer net domat anhiergoen, datt ee sech engem Debat entzitt. Sozial Medien si sozial, well een en Austausch huet an net well et nëmmen e Push-Verfahren ass, wou ech eppes eraus. Sozial Medie sinn och ëmmer méi Emotioun, Biller, Memen, also wou een och ganz, ganz séier reagéiere muss, wou den Inhalt méi kleng gëtt, ass awer, gesitt Der doran eng Gefor? Kommunikatioun war nach ëmmer, also Memes, dat ass eppes wat et historesch scho vill méi laang gëtt, dat si Saachen, déi sech duerch d'Geschicht zéien, wou d'Leit séier erëmerkennen. Ech mengen, datt dat Outile sinn, fir d'Opmierksamkeet ze kréien a fir dann kënne mat e puer Leit, deene Leit, déi wëllen en Debat ze féieren, muss een awer och éierlech soen, net jiddwereen ass gewollt, en ziviliséierten Debat ze féieren.